Sankɔfɔ oo sankɔfɔ atete atempɔn no ɛno na ɛyɛ papa dwumadie yi aboafoɔ yɛ Hawoah Specialist Herbal Hospital afei Perfect Skin and Body Therapy Adaroma na ɛmu yɛde brɛ wo YouTube ɛyɛ Asieduwa TV GH TikTok Asieduwa TV GH afei so Facebook ne deɛ aka a ɛkeka ho nyina ara, mesrɛ wo, baabi yɛaduru no deɛ, ɛwɔ sɛ yɛhunu yɛn gyinabeɛ, yɛn bɔberɛ, yɛn teberɛ, ne bɔ a Nyankopɔn bɔɔ yɛn, ne botaeɛ nti a wɔde bɔɔ yɛn. Na yɛaka nkɔmmɔ no, yɛdidi bebree, na ɛnnɛ nso deɛ, ɛyɛ nnɛ o, ɛnnɛ ɛpa ho a da bɛɛ biem. Na merebisa wo asɛm o, me dɔfo a worehwɛ me. Asɛmbisa no yɛ tiatiatiatiatiatia, ɛno ara ne asɛmtire a ɛda Sankɔfa dwumadie so. Mibisa wo sɛ, efi tete ntiredee a yɛne a yɛ papa Kwame Nkrumah, ɔpere fahodie na wobedii president wɔ Ghana besi ɛnnɛ yi, besi ɛnnɛ yi, ɛnnɛ president anaasɛ ɛnnɛ yi yɛ manpanyini ɛyɛ yɛ Nana Addo Dankwa Akuffo Addo. Ghana tebea ɛte sɛn? Ɛno ho nkɔbɔ na yɛbɛtwetwe na deɛ wagye bere na wɔbɛkasa abɛkyerɛkyerɛ mu abobɔbobɔ mu de akyerɛ yɛn ne ɔsɛmpakani Paul Adomakoa Nsa. Me moakoa aba agya. Mercy Adua megye wo so. Ah me hu wo naakyɛ. Agya no adom me kra kra yɛwɔ hɔ. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ wo ho wɔ den paa. Me ho wɔ den papa. Ae nti ahwɛfoɔ mo adaworoma na kyerɛ sɛ yɛkɔ no saa nkakra nkakra nkakra. Yɛnoa yɛtete nnuane na yɛrehwɛ yɛ kasaeɛ, na yɛrehwɛ y'awareɛ, na afei deɛ y'awura mu abɛduru sɛ Ghana Ghana Ghana Ghana no a yɛ papa gyee fa ahodie de maaeɛ no. Ɛbɛsi saa berɛ yi Ghana tebea te sɛi ama Ghana ne tebea no ɛkɔ yie anaa sɛ nkɔ yie? Ɛnɔma deda n'akwam, Temaamuni a wohwɛ me wo nso wo ho tɔ wo anaa? Asɛm no nyina ni. Evangelist. Mercy Dua.
Aah nti ɛfiri Kwame Nkrumah yɛ papa Kwame Nkrumah Nyankopɔn nfa ne kra nsie ɛsiane sɛ wɔyɛɛ bi maa Ghana paa Yɛn yɛ Kwame Nkrumah wɔyɛɛ bi maa Ghana paa so wate aseɛ Ɛfiri ne pɛn so bɛsi saa bere Ghana tebea mepakyɛw yɛnkɔ. Aah Mercy Dua sɛ woka no saa a ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa na ade aba bɛto wo saa no. Okay.
Na seesei Ghana no, seesei nnipa nyinaa de ani ato so. Nnipa asomasi na ɛbɛboa yɛn, Kooto na ɛbɛboa yɛn, Bɛnten na ɛbɛboa yɛn. Na wohwɛ Ghana, yɛn bɔberɛ ne baabi a yɛapem akɔ akɔduro yi a, Kwame Nkrumah, kwan a ɔfaa soɔ na ɔbɛbɛgyee Ghana sii hɔ, sɛ meka sɛ Kwame Nkrumah bɛgyee Ghana sii hɔ a, deɛ nti a ɛma meka ne saa ne sɛ, na ɔwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a wɔboaa no. na wɔpɛ sɛ wɔgye wɔn firi aborɔfo no nsam. Na esiane sɛ Kwame Nkrumah no na wɔwɔ amanɔne na wɔne amanɔne a aborɔfo no nyinaa sua nwoma policies a aborɔfo no ɛyɛ hɔ no nyinaa no na onim sɛdeɛ ɛkɔ nti no anuanom a na wɔwɔ Gold Coast the then Gold Coast no wɔn to wɔn nsa frɛ sɛ Kwame sɛ sɛ aborɔfo na ɛne wɔn de asi anim nti wɔn mmɔden abra na bra bɛyɛ twɛtwɛfo Kwame Nkrumah baeɛ na wɔmfa ne tiri nyi afei Wopɛ ɔman yi na wobɛyɛ no dɛn? Kwame Nkrumah de ne ti gyee. Na deɛ ɛkɔkɔ baeɛ ne sɛ, wahu sɛ saa berɛ the then UGCC, ɔho, United Gold Coast Convention, a kyerɛ sɛ wɔn nyinaa ka nka bɔ mu yɛ party a ɛma tetetete wɔn nyinaa ka bɔ mu na wɔn asɔre atia aborɔfo no sɛ daabi atwa se ɛdeɛ ho na wɔn nyinaa ɛtoɔtoa adwene. Mɛsi edu a deɛ ɛkɔkɔ baeɛ ne sɛ adwene toɔtoa no mu no Ekuo no bi yɛɛ no sɛ, O, momma yɛnyɛ no nkakra nkakra. Ɛna Kwame Nkrumah se, Baabi a aduro yi deɛ, yɛɛ sɛ yɛnya yɛde yɛn ho ɛbere yi ara. Nti wahu? Nti ɛhɔ na ɛkɔfa Mentemehoase baeɛ. Ɛna Kwame Nkrumah. Ɛsɛ Mentemehoase no firi tete.
Ɛfiri tete. Okay. Mentemehoase no, ɛne ne yɛ Ghana yɛ danfoɔ. Sɛ nka wɔn nyinaa ɛsiae adwene te sɛ deɛ wɔn hyɛ aseɛ no a.

Ɛno nti, na kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ. Na self government now no, na nnipa no bi nso mpene so sɛ yɛnyɛ no nkakra nkakra. Unlike, ɔn sɛ free education a bɛbɛtɔ hɔ yi, mm-hmm. na progressively, ɔmampanin bi baeɛ a, mm-hmm. wɔse wɔyɛ no nkakra nkakra. Ɛna Nana Addo nso baeɛ a, mm-hmm.
wɔn nso sɛ daabi Ghanafoɔ nyinaa enjoy. Asese yɛkɔ anim kakra nkakra. Na deɛ kɔkɔ baeɛ ni, ɔn sɛ 1957, 6 March 1957, Kwame Nkrumah, Aah CPP ne yɛ kye no ne yɛ yɛ ne sɛ ah yɛ kɔ kɔ to aba a Kwame Nkrumah ɔ winne yɛ ɔda afuase nso ɔde winne ɛfiri sɛ na masses no pɛ n'asɛm na yɛ nka yɛ ntua waso no Kwame Nkrumah baeɛ a ɔbɛ te CPP a ɔbɛ bɛ foro abɛn nwa no yɛ kɔ kɔ si yɛ nyinaa ne sɛ na kyerɛ sɛ aborɔfo no ɛwɔ mu sɛ yɛnyɛ independence but yɛ ne yɛ ho papa until sɛ four years later.

Kwame Nkrumah ideologies a ɔde baeɛ no, ɛbɛboa Ghana papa. Factories a ɔhuu sɛ aborɔfo no, deɛ ɛma aborɔfo no atu mpɔn no, anka baako. Mfidie a yɛde yɛ ntoma, mfidie a yɛde yɛ bɔtɔ, deɛ yɛde bɛyɛ manches, deɛ kyɛ sɛ, deɛ ayi, ayi, voter, kaa tae ne nyinaa, rɔba, asikyire. Ne nyina ha ne deɛ yɛ no nti Kwame Nkrumah deɛ infact ɔboae papapapapa na hwɛ deɛ ama Kwame Nkrumah na nipa no dodoɔ no anya ne mmerasepɔ no ɔho sɛ yɛka ne saa apamfoɔ no a wɔn ne no pamyɛ no na Kwame Nkrumah kɔtee CPP party no na UGCC ɛne mu yɛ gui ase a then nnipa no bi nso firi mu na wɔn kɔɔ UP no na kyerɛ sɛ akɔyɛ akorɔfo mmienu a wɔn wale bɛrima baako okay ɔho CPP ne UP ɔho mate ho brɛ nti wɔn mu nyinaa wale Ghana mhm. Kwame Nkrumah wo na wahyɛ ase awale no wahyɛ ase awale Ghana mhm. nti wokora ɔbaa na ɔka wo ho no ɛbɛyɛ ne ya ɛsɛ mobɛtwe no nku. Wɔn nhyɛ saa.
Wei deɛ kora paa sɛ mm. yɛde mmarima no mmienu agyina wɔn mma. Mobɛtwe kora. Wɔn twe kora no.
Nti deɛ Kwame Nkrumah bɛyɛ biara no, mm-hmm. the non opposition nyɛ adeɛ. Ɛnyɛ ne fɛ. Ɛsɛ akokɔ sakyera kuroma. Nti nneɛma a Kwame Nkrumah di agu akwan mu no, 1966 mm-hmm. sɛ mɛsi edua sɛ menkentua waso a.
Ɔn sɛ six March nineteen fifty seven ɛbɛkɔsi first July nineteen sixty na enyaa eh, fahodie no republic eh, enyaa eh, republic holiday no na Kwame Nkrumah tena so nineteen sixty no ara kɔkɔsi nineteen sixty six nneɛma ɔyɛ deɛ sɛ dɛko ɛbɛbu bɔ so wɔabɛhu sɛ sɛ wɔn mu ɛbɛka Kwame Nkrumah mɛmu no tu gu yɛ no sɛ wɔn to aso a yɛ Ghana kɛ ne yɛ wie na ɔn nineteen sixty six no. Mm. Hon Kwame Nkrumah san ba bɛtoa so wɔ 1960-66 no. Ɔpa ɔpanin bi nso yii ne ti a yɛfrɛ no José Fankran, 24 February 1966. 24 February Kwame Nkrumah yɛtuu no no, José Fankran, wɔn na ɔbɛbɛhwɛ ɔman no so. Joseph, ɔde ɔman no nso, ɔno nso, yɛayɛ kwan bi a ɔ- ɔbɔɔ ne ho mmɔden sɛ Yɛde Ghana ahyɛ ne nsa no, ɛnyɛ adeɛ a ɔno nso bɛtoto no gyegyeem. Kwame Nkrumah nyaa fahodie na ɔbɛsii so no, ɛyɛ yɛ papa Joseph Ankrah. Ɛɛ MCL yɛsrɛ mo momfa from Kwame Nkrumah anaasɛ firi yɛ papa Kwame Nkrumah so ɛbɛsi nnɛ yi momfa nto so na yɛnhwɛ na afei yɛnyiyi no mmaako mmaako mmaako mmaako Saa Madaroma nti, ɛfiri yɛ papa Kwame Nkrumah Nyankopɔn mfa ne kra nsie ɔbɛpere fahodie maa Ghana na ɔbɛyɛɛ President ɛbɛsi nnɛ yi Momfa wɔn ntoto so na yɛnhwɛ wɔ obiara nnwuma. Yɛbɛhwɛ no nkakrankakra kɔsi sɛ Evangelist Wadaroma ba.
Yɛbɛhwɛ no nkakrankakra kɔsi sɛ yɛbɛduru D-Day, ɛyɛ seventh December a Nyankopɔn yɛ adom a, yɛbɛto aba na deɛ ɔbɛba no, waba. Na yɛahwɛ sɛdeɛ Ghana tebea ne ne bea yi ne ne yɛbea ne ne nneyɛɛ teɛ no, na wɔahunu sɛdeɛ ɛsi teɛ sɛ, aso ɛyɛ yɛn mpanimfoɔ na ɛde yɛn nya, Anaasɛ yɛyɛ temamufo anaa ɛyɛ nnome na yɛadome yɛn? Evangelist toa so. Enti Joseph Ankra ba bɛtena akonnwa no soɔ no, that is twenty four February nineteen sixty six, yɛtu Kwame Nkrumah. Enti saa berɛ a yɛtu Kwame Nkrumah na kyerɛ sɛ ɛɛ ɛɛ awalefoɔ mmienu a yɛware Ghana na baako awale agu na kyerɛ sɛ Baako bɛbɔ si. UPfoɔ no nso na kyerɛ sɛ ɛsebɔ kɛseɛ. nti wobɛhu sɛ wɔbɔ nnwom saa berɛ no mu na wɔka sɛ eh, kwaseɛ bi ti da sidi so sika no so no kyerɛ sɛ woyɛ refer to mm, Kwame Nkrumah mm, kyerɛ sɛ mm, whole lot nsɛm pii na Joseph Ankara nso bɛbɛfa akonnwa no wɔno nso pere so biara that was second April 1966 uh, no Ɔyɛ twenty four February nineteen sixty six no second April nineteen sixty nine ɛna Joseph Ankra nso na n'akonnwa no bɛn awie ɛbɛn awie yɛ no akɔ akɔyɛ sogya mɛmu o obi yɛ pɛbi adi nti asogyafoɔ no tena ase hunu sɛ ɛyɛ ɛne sɛ wotwe tuo na wobɛnya nnuonyam Ghana ha sɛ ɛdi a ɛne ne ɛtete hɔ saa yɛ de nti Joseph Ankra akyi no Ɛna yɛkɔ yɛkɔ kɔ hunu sɛ. Okay apostle yɛ evangelist yɛn hwɛ na yɛn yɛn yɛn hyɛ aseɛ mfi hɔ nom nti ɛ abɛɛfo foɔ yi wɔn bisa sɛ hwan foɔ nyini nie wɔsi wei yɛ hwan yɛ hwan ɛ evangelist ɛ yɛn kɔ. Wɔn sɛ ɛ yɛ yɛ yɛ nyaa saa Joseph Ankra okay a wɔn no bɛ bɛ di akonnwa no a na mi di ka like sɛ na mi di ka kan no twenty four February nineteen sixty six no ɛna ɔɔfiri akonnwa ne soɔ no that is second April nineteen sixty nine.

1969 though 7th August 1970 ɛna ɔno nso n'akonnwa no ɛbɛ awie ɛsɛ asogyafoɔ no wabɛyɛ agorɔfo bia na wɔn aka akonnwa no gu mm, na mɛsi eh, eduadeɛ ɛha mm. Ghana paa ne sɛ wɔn sɛ military mm. interventions no ɛba anaasɛ military rule no ba wɔn mm-hmm. sɛ yɛn ni concrete eh, policy a.

kyɛ sɛ hwɛ unlike ɛnɛ afei koraa mpo de yɛyɛ sika koraa ekuta yɛn no yɛn no ɛyɛ amanɔnefoɔ na ebebetuo na wɔn agya yɛ kakraa bi na wɔn de akɔ yɛtu kaa kwan mu nyinaa kaa kwan mu nyinaa yɛtu yɛ bɛba hɔ ɛne nti akwasi afiri fa ofiri so 1970 no ɔpanin bi nso sɔre yɛfrɛ no ni ama ni ama ni ama deɛ akyinye bi ɛna wɔsɔ wɔyɛ nkrani yes ni ama okay ni ama so tiɛ ɔno nso ɔno nso deɛ ne de deɛ kyɛ sɛ ɛyɛ aseresɛm kɛseɛ okay 7th august 1970 Ɛna mpaninfoɔ prapra kɔm sɛ Niama ɔnfa akonwa no na ɔntra so. Niama tra so 7th August 1970 no 31st August 1970 no ɔno nso yɛyi ne to firi akonwa no soɔ.
Ae na sɛ akonwa no ɛsoɔ de. Evangelist ana wode w'ani akɔ nkasankonyin anim so. Yes. Wɔn sɛ sɛ wohwɛ ne mfoni no a wotumi hu sɛ ɔno ni ampa. Enti Niama deɛ ɔno no ɔbaeɛ no akɔ akɔ ɛde sɛ ɔbɛhwɛ akyire kakra. Ɛkyɛ sɛ wohwɛ mu a

yɛyɛdeɛ na nɛneɛ akonnwa no so no na nado deɛ wɔnyɛ lɔki ɔbɛtena akonnwa no so mfie nwɔtwe sɛ sɛ sɛ kakra sɛ mfie nwɔtwe ne papa di sɛ papa deɛ wɔbɛdi mfie mmienu okay ɛsɛ wɔde adi ne papa deɛ ah wɔde ne papa deɛ a wɔannie no nyinaa ɛde ahyem ɛna yɛka kyerɛ sɛ yɛnya national policy sɛ yɛnya national policy a ɛnkɛ ghana ɛnkɛ sɛ sɛ nkɛ yɛsɔ bibi mu a national policy no a yɛnya no ɛbaa ne sɛ ne yɛnya because anaasɛ yɛhwɛ mu a yɛ papa kwaa me nkroma ɛna ɛfiri aseɛ Wɔyɛɛ nhyehyɛe no de gu akwaamu. Enti ɛbaa no sɛn na ɛdaneeɛ?
Kwasi Adua, Ghana ɔho, woka nokorɛ a, seesei me meyɛ ɔsampakani, politics asɛm no, yɛmfa yɛn ho nwura mu pii. Na saa politics nso no, sɛ woka sɛ woyɛ gyidini na womfa wo ho nwura mu pii a, ɛno nso woyɛ ayɛ mfomsoɔ. Sɛ woyɛ ɔman mu ni, woka ho. Yɛn nyinaa yɛyɛ ɔman mu yie. Yɛn nyinaa na yɛkyekyere ɔman no, nti ɛno deɛ ɛyɛ a wɔmfa nsi nkyɛn. Hwɛ ɛberɛ a Kwame Nkrumah firi akonnwa no soɔ no, Wɔn na wɔbetuu Kwame Nkrumah aban guiɛ no, a m'atewofoɔ no a wɔbetuu Kwame Nkrumah aban guiɛ no. Ɛkɔ ɛkɔ ɛkɔ ɛkɔyɛɛ sɛ military intervention ba na military intervention kɔ. Deɛ Kwame Nkrumah yɛɛyɛ no, na ɛnyɛ hɔ no na wɔhwɛ. Wɔn sɛ, ammo akɔyɛ te sɛ wo ne wo kora. Mote barima baako ho na wadi w'ani ara na afei barima yi n'ani aba abɛkeka w'ani mu. Na ɔbaa no ne ntoma go agugu hɔ nom ne nkyɛnse no, wobɛpia ne nyinaa gu. Ghana, Ghana yɛahwe aseɛ ni. Yɛahwe aseɛ ni. Kwame Nkrumah nneɛma yɛpia ne nyinaa gu sɛ yɛmpɛ. Adeɛ a yɛbɛte Kwame Nkrumah dini. Sɛ Kwame Nkrumah ti da sika so koraa, saa sika no mom yɛnsesa no. Ɛno ne Ghana yɛahwe ase. Hwɛ, mɛsi edu ama menka asɛm bi. Saa koratwe yi,

13th January 1972 na ɔpanyin bi nso sɔreeɛ, Dɔkta Kofi Abrefa Busia. So wahu? Ɔno nso no, ɛberɛ a na Nana Addo ɔno ne papa no redi akonnwa no, na ɔno nso yɛ the then Prime Minister. So wahu no? Enti wobɛhu sɛ Dɔkta Kofi Abrefa Busia no, ɔno nso ɔbɛbɛnya 1st October 1969 to 72 within that period no ara. Ɛno nti Mercy Adua, saa ntɔkwa yi yɛako akyɛ. Nti Ghana yɛnya nhunu yɛn fapem no o. Okay, yɛnhwɛ ha sei.
Papa bi nso sɔre, ahaa. ɔno nso ɛno no nso ne deɛ no no paa na papa bi nso san sɔre yɛ yɛfrɛ no Ignatius Kutu Echampo wɔn na sɛ ɛɛ obiara nya adwuma ahotɔ bɛba sika bɛba wɔde ka mfoni pepepe wɔde ka mfoni so ɔhunu wɔn yɛ kɛse ɛkɔbɔ bɔ si ama na ne kura sɛ mɛma ɛka wɔ yɛ ntumi ntua monyɛ monyɛ obiara nyɛ ne ho nyɛ adwuma yɛbɛnya sika yɛ ho bɛtɔ yɛn ɛno nti yɛfiri ɔn sɛ soja go soja kam Nti yɛnhwɛ bere a yɛ papa a ɔno nso Nyankopɔn fa no kra nsi yɛ papa papa gyei yɛnhwɛ bere a Ɛhɔ deɛ wɔsɛ soja go soja count Saa na ɛteɛ. ahaa interest no wɔ hɔ paa. Ɛnti ɛyɛ Ignatius Kutu Acheampong Ok.
that was 13th January 1972 ɛna ɔno nso bɛfiri so 5th July 1978
ɛna Ɔyɛ ɔmanpanin foforɔ san sɔreeɛ. Yɛfrɛ no Fred Akufo. Saa Fred Akufo, haa, ɔho, wɔyɛ ɔmanpanin, kyɛ sɛ ɛyi, pepepe deɛ ɔdi kan fani. Wɔn na sɛ sɛ wɔn bɛda soɔ no, ahaa. Pepepe deɛ ɔdi kan fani. Yes. Okay. Ɛna ɔmanpanin foforɔ nso san sɔreeɛ, mm. Fred Akufo. Wɔn nso 5 July 1978 na yɛtu ɛkyampɔn no. Mm. Wɔn nso June June 4 1979. Ɛhɔ. Ɛna akwadaa a wadi mfie aduonu nwɔtwe, aduonu nkron. Twenty nine years.
Yes. Junior Jesus.
Gyegye.
Junior Jesus.
Ɛna ɔkaa sɛ daabi, sɛdeɛ hmm. ɔmaa no wɔn si ɛdanedane no no. Okay. Ebi adidi ama ebi nso. Ɛkɔm di yɛn. Ɛbɛɛbɛɛ te kɔm di yɛn. Ah. Sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛnte aseɛ nyɛ adwuma. Hmm. Ɛna Lawrence nso atwi tuo. Mhm. Nyɛ kyɛ sɛ wohwɛ mu a wɔn koraa de ne wɔ sua koraa. Kora kora kora kora kora.
Wɔn nie.
Lawrence.
Wɔn nie. Yes. Daabi daabi daabi nyɛ Lawrence wɔn nie. Hmm.

1979 de kɔsi 1981, ɛhɔ na yɛsan de abatoɔ a yɛfrɛ no Third Republic no yɛde hyehyɛɛ so. Aba no yɛto yɛ pae. Ɔn, dada NUP na mente me ho ase baa mu. Enti Dɔkta Hillary Limann, ɔno, ɛbɛ a yɛkɔ Sekan Rano no, Nea ɛkɔkɔ baeɛ ne sɛ, esiane UP ne ntam nwansi, wɔn sɛ nwoma no mufo wɔ party no mu. Mhm. Ɛne ɛne ɛne NPP. Ɛne ɛne ɛne PP. Ayi, book law, book law. Party no, wɔn nka mom. Mm. Na wɔn ne rima so nkunim. Mhm. Ɛna wɔn sɛ wɔn kɔ kɔ apae. Ebi yɛ no party no mu no ɛnkɔ yie. Okay. Nti saa na ɛteɛ deɛ a. Mhm. Wɔn nkɔ nkɔ sɔpɔto wɔn nua. Nti saa na ɛteɛ deɛ a, ɛneɛ Liman ɔmfa akonnwa no. Ɛna Liman kɔfa akonnwa no. Nti Liman kɔfa akonnwa no. Mɛsi dua asɛm security ayi bi wɔ hɔ. Saa UP foɔ no mpanimfoɔ no bi san fa aseɛ kɔ ne Liman kɔkɔ yɛ adwene sɛ Liman ɛɛ Rollins ne kwan a ɔfaa so bɛ kum Fred Akufu ne mpanyinfo. Yɛ mɔ mɔden na yɛ nkye no ne kunu. Na ɔsɛ a ah, hmm. akwara gyato. Wala akɔkɔ wɔ yi sɛ yɛdi abɛade na obetumi ayɛ. Wala gyato ntumi nyɛ hwe. Hmm. Na gya Liman, Dr. Liman nso te akonnwa no soɔ. Nti 79, 80, 81 na Rawlings san twi tu. Saa berɛ no so no na military

Ɛno na ɛyɛ papa. Tete atempɔn no ho dawuro no ara na yɛbɔ no, na wohwɛ wo kasa mfoni no ase a, wohu sɛ ntwerɛ no agu hɔ. Wɔse ɛfiri eh, yɛn mampanyini Kwame Nkrumah pɛn so bɛsi nnɛ, bɛsi nnɛ a NPPfoɔ di Ghana akonnwa no, Ghana tebea te sɛn. Enti mfonyini bebree na yɛatwa akyerɛ hɔ. Yɛn amampanimfoɔ yi a yɛyiyi wɔn kyerɛ yi, mmienu mmienu nyinaa, bebree na yɛnwoo yɛn. Na baabi a aduru no, Evangelist ka asɛm bi a ɛyɛ me dɛ paa. Kristofoɔ mfa ɔmo Bible. Ɛno me ara me wɔfa na ɛkaeɛ. Me wɔfa asi edu nkatia. Kristofoɔ mfa ɔmo Bible. Ɛna Kristoni nnwo amanyɔsɛm. Ɛna ahemfo nka bi na wei nka bi ne yɛn a politician ne yɛka. Atwam. Atwam. Ɛni hɔ biom. Baabi a aduru no ɛyɛ operation. Ghana yɛyɛ nyinaa yɛ dea. Ka bi ma menka bi amammuo so neɛ ɛwɔ Enti sɛ wopɛ sɛ san kɔfa ne yɛhwɛ yɛ tete yɛ nnoɔma pa ne nnoɔma a ɛbɛtumi aboa yɛn nkyirimma yi yɛne yɛn mma ɛgu yɛn akyi a na wotena ase sɛ baabi a aduru no deɛ me deɛ meyɛ kristoni menka amanyɔsɛm ho me deɛ menka mo na adɛn na nnoɔma pa bi nso ba a na wopere hwehwɛ bi Enti ka bi na menka bi Kokuromoti power ɛberɛ no aso Nyankopɔn yɛ adom a deɛ aka koraa no ɛnnuru four months na sɛ three months The month a last month a yɛde bɛto aba no deɛ yɛnka nka ho nti baabi a aduru no san kɔfa wo sɛ tete atempɔn no ɛfiri yɛn manpanyini Dɔkta Kwame Nkrumah so bɛsi nnɛ NPP amanyɔ kuo Ghana tebea te sɛɛ no ho nkɔmmɔ na yɛrebɔ no na Evangelist ɔhyɛɛ aseɛ firi baabi a Ghana yɛpere nya afahodie saa de abɛsi yɛ papa Gyes so nti yɛrekɔ ɛberɛ no so a mepaakyɛw bra mu bi ɛnyɛ kasatwitwie ɛnyɛ mpoatwa ɛnyɛ atɛmdidie deɛ wonim a wo nso wobɛka a wode bɛboa sankɔfa tete atempɔn no, ɛno na yɛhwehwɛ, evangelist yɛnkɔ. Ɛsɛ ɛdu ha, adeɛ ketewa bi aka mu a, so wohu sɛ ɛberɛ a Rawlings ɔde nnwuma.
Evangelist ansa na yɛbɛka yɛ papa yɛbɛtoa so no, yɛnkɔ na yɛnkɔgye aboafoɔ nkratoɔ, yɛba a